Mistoqsija oħra komuni hi donni anka bl-arja neħxien, anka bl-ilma neħxien u il-faċendi li nagħmel id-dar pereżempju wara ġurnata xogħol, apparti x-xogħol mela jkolli anka l-faċendi, dak huwa strapazz huwa eżerċizzju? Ħadda mill-aħħar waħda. Kull moviment jgħin Mela jekk jiena naqbad it-taraġ flok il-lift, diġà użajt iktar kaloriji, diġà ħaddimt daqsxejn iktar ġismi. Issa f'każijiet ta' injuries u uġigħ, min pereżempju ma jistax jitla' u jinżel it-taraġ, ovvjament nieħdu parir ta' fiżjoterapista. Però ejja nassumu illi dak li jkun ma tantx għandu minn dawn l-uġigħat jew forsi jkun hemm dik ix-xi ħaġa żgħira qed iddejjaqna ma essaċ mhux li żżommna lura milli nużaw it-taraġ. Iva, kull moviment ħa jgħin. Ma dik l-ewwel qabel kollox. La l-arja u lanqas l-ilma ma jħaxxnu. Normalment meta aħna ngħidu imma jiena għalfejn qed hemm waħla mix-xaħam, il-qisien qishom baqgħu l-istess, mill-ħwejjeġ għadni l-istess, qisu m'hemmx progress, x'qed nagħmel ħażin? Normalment mhux qed tkun xi ħaġa ħażina, ma tkun forsi idea żbaljata, bħal pereżempju jiena qed nassumi, u din hija komuni ħafna, Illi meta qed niċċaqlaq qed naħraq ħafna iktar kaloriji milli fil-fatt qed naħraq. Mela hawn min jgħidlek ġenwinament, il-ħin kollu għaddejja d-dar jien bla waqfien. Kif? Suppost jiena żnella, suppost ma fini xejn. Però probabbilment, u mhux se ngħidlek 100% ma kważi, ikun il-fatt illi aħna qegħdin nieklu aktar kaloriji milli naħarqu. Mela fatt kurjuż huwa dan. Illi l-maġġoranza tan-nies għandhom idea illi jieklu bħala ammont ta' kaloriji nofs ta' kemm verament ikunu kielu. Min-naħa l-oħra, l-istess nies fuq studji li ġili jagħmlu għandhom idea illi ħarqu d-doppju tal-kaloriji milli fil-fatt ikunu ħarqu meta jkunu qed jagħmlu dawn il-faċendi, eċċetera. Jiġifieri normalment hija idea żbalja ta' tastima. Però jista' jkun ukoll, u kif inħobbu ngħidu dejjem, illi hija kwistjoni anka ta' hormones. Ħa nitolbok illi b'mod regolari anka tiċċekkja hormones ħalli tara inti illi kollox huwa sew, fejn hemm bżonn nieħdu parir ta' tabib u anka jekk hemm bżonn nieħdu mediċini, għax waħda mill-iktar hormones li hija kruċjali biex aħna naħarqu l-kaloriji hija l-famuża thyroid. Dak li jgħidulu hypothyroidism, fejn it-tajrojd ma tkunx qed taħdem b'mod effiċjenti daqskemm nixtiequ jew daqskemm ikollna bżonnha, taffettwa anke iva ħafna, madwar 30 fil-mija, lill-metaboliżmu tagħna, kemm dan jgħinna biex naħarqu kaloriji, li jwassal imbagħad naturalment biex anke kemm naħarqu xaħam. Mela normalment hija problema ta' stima li jiena m'għandix stima eżatti ta' kemm fil-verament ħraqt jew verament kilt, U iktar milli fuq stimi, ħa nitolbok li tifoka fuq azzjoni. Tgħid, Isma'! Jiena, liema professjonist jew professjonista ħa nkellem dwar il-pjan tal-ikel tiegħi? Liema nutritionist, dietician ħa nagħmel kuntatt magħhom għall-pjan tal-ikel personali tiegħi? Fejn jidħol l-eżerċizzju, liema coach kwalifikat ħa nkellem għall-eżerċizzju li għandi bżonn nagħmel? Għax ilkoll nafu illi iva, meta aħna nnappjanaw professjonali, ħa naslu mhux biss għal riżultati aħjar, iżda aktar malajr ukoll għax il-professjonisti mhux biss qed jgħallmuna mit-tagħlim li tgħallmu huma iżda anke mill-esperjenza tagħhom. U għaldaqstant, fatt kurjuż u importanti ħafna huwa li jkun hemm min isegwina, min jinkoraġġina u lil min nistgħu nsaqsu dwar il-mistoqsijiet, problemi u fatti tal-ħajja oħra li jkollna along the way. Li jkun hemm min qed isegwik, li jkun hemm min qed jgħinek u f'dal-każ idealissimu jkunu professjonisti ħa jgħinna iva biex ikollna Riżultati aħjar, riżultati aktar malajr u probabbilment anke iktar serħan il-moħħ. Jiena Matteus Grasso, coach u xjentist tal-exercise, nawguralek is-saħħa u l-ġid.